Antiri bilichi nima yi kumda kpaŋ zuɣusima ka o lana zuŋɔ a ni nya ka lari be n ninni zuŋɔ ni kana ni ti yɛli tɔɣ'shɛli nyɛla tɔɣ'shɛli din timsa ti ma bi'so m-bɔhi bɔhi shɛli ni Dagbani puuni di yi niŋ daliri ka saa ŋme biŋkɔbigu bi diri o bee bi bi diri o so ni tooi ni ka saa ŋmɛ ka so mii ni ka saa yɛli ka so mii ni ka saa tahi ni bi diri lala binkobiri maa bee bi bi diri o di yɛtɔɣa kam ka n ti yɛli ti mali zaɣ viɛnyɛla amaa pɔi ka n yɛn yɛli a li n yɛn yɛlila ninvuɣu so yɛla kpa ŋmaa maŋa ka a baŋ o yɛla n daa yɛla wula dini kpɛmdi yɛla wula O nyɛla ninvuɣu so niriba ban zooi ni mi. Dindee niŋ ka a yi be pɔhim ŋɔ zuɣu m-maali a fotos o yɛtɔɣa kan yɛra ŋɔ. Kpaŋ maa maŋa. Ka viɛnyɛliŋga nyɛli ni a be biɛhigu puuni ka di kuli nyɛla nyin kuli niŋnim gba n-niŋdi mi. A gba niŋnim ka mali tahima. Tirion tahima zuɣu ka naɣipiɛligu doli nahu di paya nahi deei o mi.

Hali di niŋ ka Ghana ni yi ti baani TikTok yaa, Naawuni gafara nyini neen bela TikTok puuni n diri afaani. Bo ka a ʒiya guli? A chɛ ka a mini o pɔha yooi taba? O ni yela zɛlsi ni so sheli a ni yen doli, ka lala accounts maa ka di niŋ taba ata taha. Di bi ʒim ni Tamil ka a yen be, ka maalim photos ka o naan tooi create li taha. di mii ʒimi di tamya ka a yɛn bɛ ka n bahi lahi fotos ka o naan tooi kirɛt li taa kɔment seekshn maa puuni ni zaŋ o namba zaŋ niŋ di puuni Dagbaŋ luɣuli kam a ni bɛ gana luɣuli kam a ni bɛ ka bori ni o kirɛt li taa nyini paɣa maŋ ka a kɔntaɣiti o n koolo o ni wahi zilisi din biɛni ni ni so shɛli a ni yɛn doli poi ka o naan kiriti lala accounts maa taa a je ŋɔ din san ka a bɔra. Ka daa nyin ku bɔrila a ni saɣindi a data yoli ka di ka bukaata maa. Oh, a bi mim a jɛlaa ŋuna. Di zuɣu a yi mi ni a mali baŋsim ka niriba bɔri baŋsim shɛli a mali maa, bɔ ka a lan ʒiya guli? Chaŋ mi malim photos pɔha yooi taba ka o create international account zaŋ ti a. Naawuni yu ka bɔra nyɛvuya ni ka a gba ti di afaani din tim sa ka teei n yɛla na ka niŋ ma kpaliŋga. Chaɣiti chɛvula ka ʒe maha. Dagbanli puuni, saa yi ŋme biŋkɔbigu, o dira bee o bi dira, yi ni yɛli ii ka yɛli ihi, di wuhirila ni daliriya beni, ka di simsi n-ti paɣiri li viɛnyɛla. A nya saa ŋmɛbu, daliri n-chaɣi saa ŋmɛra, saa bi ŋmɛri yiriŋ. a nyɛ saha ŋmɛbu daliri n chaɣ saha ŋmɛra saha bi ŋmɛri yiliŋ saha yi ti ku ŋmɛ binkɔbigu binkɔbigu maa ka o ŋmɛ dali shɛli zuɣu n chaɣ saha maa ŋmɛbu maa di pee saha maa jibu mi amaa tuuli ni lan simsi ni a baŋ shɛm saha yi ŋmɛ binkɔbigu di yi pa saha lan ka a ti chɛ o muɣu binkɔbigu maa pam ŋun ni tooi ŋubi Hali saa yi ŋme nira, di yi pa saa lana n-kana nti mihi mɔɣu ni, daadam ku tooi mirila yaa nir maa nti tooi kpuɣ o. Ti ni daa yi guli nyiɣi n yabra tiriti la saɣisigu, di yi niŋ daliri ka yi be mɔɣu maa ni ka saa ti mira, yaandeei kpaŋmiya yimaŋa, miriya ka yi zani tabili tihi. Kuli garinya niriba ata ni ti ʒɛya n ti tabili ya tihi ka di nyɛla ka binshaɣu bini neen so beni ka bɛ booni o yirigin choli ka sheba mee ni jirigin choli ŋun doli soli ka ŋun doli mori ti zaa kuli na yaakuba yiya a kuli boli shem lala bini neen ŋɔ kotomsi ŋmanila baandoɣu ti mini pun yili o yɛltɔɣa ka mali zuɣu ŋmarili ŋɔ hali a yuuni o a bi tooi yuuni gbaari o nimbihi o nahingbaŋ di biɛ pam. Lala bini ŋɔ bi yɛli ni o bi nyɛri daadam. Di zuɣu woli be tia puuni. Im maa tia maa ti yɔɣili bee tia maa zuɣu ka o paya, ka saa miri ka nyaɣisa. Di zooya pam ka o nini bihiagu zaa ka di gba nyaɣisira n-gbaari saa maa. Di zooya pam ka saa ŋme tia maa. Wuma, yi saa bi ŋmeri yiriŋ. Di zuɣu hali a ni tooi tabi tia maa ka saa yi ŋme tia maa ka kpuɣi nyin labi. n ku kpuɣi a n lab luɣ shɛli polo ka ŋme tia maa, saha bɛ yɛn ku a. N na mi nya Kariga polo ŋɔ, tin shɛli be Kariga polo ŋɔ bɛ yɛn boli tiŋ maa yuli, ka bia maa ni biri a yi niŋdi binshɛɣu ka yi ni fara tuhiku, o yɛn bolila laati baatiri n-kpahi bɔɣisi bila n-zaŋ baatiri maa niŋ, ka zaŋ tɔɔchilaati din mali bolifu bɔbili la. n kɔna ti la hali ka ti ni a kpe duu maa ni a mi yi duu maa malila laayisi amaa ka laayisi ka tiŋmaani ka bihi daa yi niŋdi li ka bia ʒiya maa ni ka saa mira o ni niŋ ka tɛɛsira ka di nyaɣisiri maa maa mi di buɣim maa di piɛlimi ka saa maa ti ŋmeli n fa bini maa o daa bi ku bia maa o daa lee nyɔla du shɛli bia maa ni be maa amaa bia maa daa bi kpi saa bi kuri ni di yiriŋ so ni tooi zu ka bɛ kum saa bahi o zuɣu, ka saa ŋme o. Sɔno ni tooi kum saa, sɔno ni tooi zaŋ nir dalim saa, ka saa ŋme o. So ni tooi chaŋ ti kpe so yɛla ka o yaa nyiŋ o, ka saa ŋme o. Saa ni tooi yɛn ŋme so ka o gba bi, ka zaŋ li me so ka o ŋme o, imaa tia bee daadam bee biŋkɔbigu, ka saa maa ŋme o. Amaa saa kul chani ti ŋmɛri nira, ka kul ku nyooi alaha ŋme o. Nir yi zu ka saa ŋme o, o yɛn zaŋla binshɛɣu o ni zu maa m-pa o zuɣu, ka di niŋ niɛ ti sokam zaa sa o ni tum taali shɛli ka saa maa ŋmɛ o. Saa bi ŋmɛri nir yiriŋ. Saa bi ŋmɛri nir yiriŋ. Dinzuɣu saa yi ŋmɛ binnɛŋ shɛla saa lani n-kana. Saa lani maa, ŋuni n-yɛn kɔnfirimi o ni tooi di bee o ku tooi di? Sali ka di ŋuna yi ni lab o mi. Hal a ku tooi paai o gbini gba, ba yaa ti kpuɣi naai zaŋ kuli ti di. Naɣila saa maa chaŋmi. To din yɛli daadam ka saa mi, ti ku tooi ʒiya ni saa maa mi hal ti baai o suhi sa ka chaŋ o chandi polo ka ti naan kana ti kpuɣi. Ti ku tooi guhila, Shi yi leei chaŋ ti zaŋ saa lan na. ka sala na naan ti mihi mɔɣu ka o naan chaŋ a nyɛ saa ni bɛ shɛm maa niriba pam mali dabariti ka mali li booni saa ka so bɛni ŋun wum la saa amoo bi booni saa ka i ku chɛ o ka saa kum ka o yɛla saa maa yɛli ŋ-ŋɔ ka yɛli ŋ-ŋɔ di zuɣu sa sɔŋ kurum o bee mi Di zuɣu ni yɛn ti booni saa gba ka ka wumbu ka bi wumna saa ka bi wumni saa lala nira ŋun gba yɛlli nyɛbu di bi to a ni tooi boli saa maa ka saa maa yɛra yaa ni kana amaa yi kana yɛn tumla barina ŋo din tooni ka yɛn ʒɛla poham bi yɛn ŋmɛla bin yaaka zaa nyini bi wumna yinko kumla zomna zomna yi kana yɛn kana yɛn kuwami yinko ka yinko kumla zomna ka di yɛn nyɛla ni niriba wumdi saa ka bi wumdi saa amaa n mi nya ka so ku wumdi saa maa ka bi bi wumdi saa di zuɣu m ba pirinima saa yi ŋme binkɔbigu luɣ shɛli o ni tooi di luɣ shɛli o ku tooi di saa lana maa yɛn wɔligili ti nya o ni tooi di bee o ku tooi di Dagbamb yɛliya ni duɣu din duɣu baa di bi chihiri jaŋ duɣu o. N daa yɛlila, ya di niŋ ka buŋ gbaai nira? Dibila simsi ni daadama ni n-di laa bi naa ti Dagbani ŋɔ puuni, yɛla ka ti chani labi, ka n ti yɛli li ka nyɛ yuuni ma kaman lahiʒibu n-nyɛ li maa. Ayi, a ni niŋ o bobu zabiri maa, Dagbani puuni wahu ku tooi dim ko nira ka ti zaŋ laa wahu maa kuli ti doo ŋɔ. Din ŋuna ti daadam maa ka ti ŋub maa. Din ŋuna ti daadam maa ŋun ka ti ŋub maa. Ka daa be kɔriga adapali ti anaangu a ni gu o. Di zuɣu a yi yuli buŋ la ni daa gbaai so maa, lala nir maa o daŋ so ku saɣi ŋub lala bini maa nim ni. Bɛ ŋubi bia ka bɛ ŋubi maa. To chaŋ yɛla binshɛɣu. Buŋ yi gbaai nira ka yi kub naa kuli ti ŋubi, to bi mali kuli mi bɛ yi naa bɛ yi sɔɣi naa ka yɛn buɣi ku baɣiri yi zaa din gbahi ya. Yi zaa yi zaa ŋun ka ŋubila buŋ maa niŋdi yɛn gbaai o mi. Buŋ yi ti gbaai nira lala buŋ maa gba leela daadam maa. Di zuɣu di bi lahi simsi ni yi ku o ka ŋubi o. to di zuɣu yaa nyɛ bilichi nima chɛliya ka ti niŋ zaa miriya ka chɛŋ ti yuundi ʒɛmdi yɛla ka yɛla paari ti n yɛra mi saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ ti tumo ŋɔ na kpaŋ a maŋa n ba pira kpaŋ a maŋa n tizo paɣa miri ka a ʒiya ni yɛlli ti paaga ka a naan pa zoligi ni bɔri sɔŋsim a ni kpalim di puuni bɔhim bɔni pun gbahi dɔriti ka bi yɛla o ku tabimi hali n ti yiri yaa n ka kpi Di ʒiya ni bandi ti baai poi ka a naan zɔrigi ni bɔri banchiriga daŋ kura banchirigu gbubu. Miri ka a ʒiya ni yɛlli ti nya ka a naan pa zɔrigi ni bɔri faaku. Ei m ba Pura! A mali alaafee? Asiba nari narila zaawuni, kumi liuwa a gba liurila daboli. Di ʒiinya ni yɛlli ti nyɛnya yi naan zɔrigi ni bɔri faako yin kpalim yɛlli maa puuni. Man wula mila ŋun gari ma ni gari so ŋɔ Naawuni mi o.